Yɛn fie yɛ police station ha yɛwɔ haw infact district nom nyinaa no yɛnyaa banbɔ ho haw binom a Nyame ne ho adaboro ma yɛatu ho anamɔn ama no aduru baabi a yɛbɛka sɛ seesei deɛ Nyame adom yɛatim asɔ mu na yɛ police station ha no yɛ haw no ayɛ ahoroɔ mmienu. Yɛbɛhia adane no deɛ ɔso sene wei a ka ho, Ɔmpanyin Akufo-Addo Adaworoma, Yɛwura Honourable William Kwesi-Sabi Adaworoma, saa one million dollar per constituency a Ɔmpanyini ɔde baeɛ a ɛyɛ adwuma no, Yɛwura MP Diye-Diye yi ɛkɔkɔ dane asoɛyɛ no a bɛyɛ ho adwuma, in fact naano yɛne bɛ kasaeɛ no bɛ awɔɔdo contract no awie, yɛtwɛne sɛ Yɛwura Kwesi-Sabi ɔne asoɛyɛ no. bɛde kɔntrata no bɛba abɛkyerɛ yɛn na ahyɛ aseɛ asi polis station no de ama yɛn a. Ahyɛaseɛ no, deɛ yɛkaeɛ ne sɛ yɛpɛ sɛ berɛ tiaa mu Wamfie akyi no yɛ division, na Wamfie division no a wɔbɛyɛ no, yɛahyɛ aseɛ a yɛresi police station wɔ yɛn nkuro nkaeɛ no so, nti Wamfie deɛ, deɛ yɛbɛpɛ sɛ dane no bɛyɛ divisional status. Nti neɛ yɛayɛ de kɔeɛ ne sɛ, wo deɛ sɛ neɛ bɛbɛyɛ no sɛ ɔntumi nwie koraa na bɛhyɛ aseɛ duru baabi a, ne sɛ bɛmmɛyɛeɛ koraa na Assembly bɛhu kwan a yɛbɛfa so. Nti ɛbɛyɛ aborɔsane, na first phase no ɛbɛyɛ the first floor no saa na yɛanya no nteeɛ sɛ bɛbɛtumi ayɛ ama yɛn. Na Nana Hɔdaworo ma ɔno akyi no, baabi a Apolisifoɔ yi bɛnnaeɛ mu asɛm no a na ɔha adwene, Commander yɛhyiaa a ɔka ho asɛm, Sɛ sɛ ne officers no sɛ bɛwɔ faako a biribi si na ɔpɛ ba a, ɔnya bɛ ntɛm sene sɛ biara te ne baabi no. Na nananom da no a ho siiɛ de kaa police station yi ho no, yɛn nyinaa ɔyɛ yɛn anim sɛ nsɛso paaɛ. Ahyɛaseɛ no ne NADMO foɔ ne Assembly Engineer ne bɛ yɛ yɛn ho hwee a ɔnyɛ yie. Na mmom da no sii hɔ ara bɛsi sɛ nnɛ no, sɛ yɛwie ne yɛkɔ hɔ a, yɛn nyinaa yɛbɛhu. Ɛm sɛ. Information a bɛde maa yɛ no na ɛnhyɛ da nyɛ very correct, yɛ yɛ ho biribi a ɛbɛyɛ yie. Nti Assembly yɛ hyɛ aseɛ tu anamɔ no sɛ nka ɛndeɛ mpo yɛ nfa mma contract yi ara, yɛ bɛ pɛ nnoɔma na yɛ de ayɛ. Nti yɛ de anwea kakra bi ne aboɔ kakra bi bɛ guu hɔ na. Yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛn yi a na yɛn nua yi ne sapɔw twom bɛɛma a ɔmaa yɛasɔtee sɛ yɛn gyae saa adwuma no mfa ma no na ɔbɛyɛ de ama yɛn nti na ano na ɔka kyerɛ me sɛ aayɛ krado. Yi a yɛredi yi ɛɛm asusuasoɔ a yɛpɛ ne sɛ ɛbɛboa yɛn man no ɛɛm baabɔ ho hia na nsɛm bi wɔ hɔ a na yɛse Wei asi wɔ ha, baabi asi wɔ ha, wohwɛ a na sɛ koraa deɛ ɛsi wɔ Kranfanta koraa mpo no, ɛbammɔ ho nnwuma na ɛtɔɔ sin kakra. Enti ɛtɔ mmerɛ bi a, wall deɛ a ɛyɛ yie a ɛsɛ ɛtumi kora no, na ɛsi pi, na ɛsi ta. Ɛnkanka wohwɛ a elections a ɛreba yi, na ɛho hia sɛ yɛhyɛ yɛn abammɔfoɔ no, yɛhyɛ wɔn den, na yɛma wɔn assurance no sɛ kuroma no nyinaa ne ɔman no nyinaa do ne abibire obiara taa wɔn akyi. Wɔmfa akoma pa ne adwene pa ne ahotɔ nyɛ wɔn adwuma na ɛnyɛ adwuma kann. Ɛno nti na nnɛ yɛn akofo yɛbɔ wura mu na twe mu sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ saa na yɛn yɛde bɔ no. Ɛyɛ yɛn pɔ twe mu bere ma na yɛn nso ɛyɛ koma no nyinaa na yɛde akoma koro reyɛ. Enti sɛ yɛn Nyame yɛ adom na yɛde ma mo a, yɛpɛ sɛ mobɛtumi akura no yie na moasom na motumi de aboa Wafiri district no. Yɛda wo ase nso ne adwuma pa a woyɛ.
Wamfie police station ɛyɛ adeɛ a ɛda nananom akoma so paa. Around 1952, 53 ɛna wɔatwie atweman sii saa polis station yi. Na nea ɛyɛ awerɛhoɔ no sɛ, since then, abane biara nni hɔ a waba a watwa n'ani ahwɛ polis station. Ɛnnɛ, Yɛanya no nteyɛ sɛ DC, Assembly ne Parliamentary candidate Adan Homah. Ɛdan no aso paeɛ no na me da a me nna. Two, three years ni o a nnɛ na Nyame adom. Yɛ wura Olonte candidate se ɔbɛyɛ ama yɛn yɛda no ase bebree sɛ me DC me di n'akyi ara ni aba saa dɛn yɛ ɛnɛ Olonte candidate so ɔbɛyɛ ama yɛn ni mekae sɛ n'ano DC bɛka kyerɛ me sɛ o oh, nana Asɛm de yɛayi sika a yɛde bɛyɛ nanso parliamentary candidate se yɛnnya mma no na ɔbɛyɛ na mese koo mesrɛ wo sɛ asɛmplifoɔ adom mo ayi sika ato hɔ a hwɛ ne yɛnyɛ na wɔn biara na parliamentary candidate na responsibilities election year ne yɛwura mu election months ne yɛbɛwura mu ɔnwa no wantumi anyɛ Saa ɔno sɛ yɛ mo ne kyɛ nso o. Ɔno sɛ ɔbaa bɛyɛ. Anigye kɛseɛ. Ɛni mu yɛ nso wo ne MP nkasa na sword cutting divisional headquarters no yɛmpa ne mmɛ starte na nipa anka sɛ. Wuyi police station wɔ nfie police station de akɔ Kyirimati.
Nnɛ mitu mu sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a afei ne yɛ hyɛ ase. Efisɛ mihu sɛ Mister Kyɛtɛ baeɛ no na wɔn yɛ ɛdan wɔ mu. Ɔno bɛyɛ bi akɔ, Mister Agbanyaagyaa nso abɛyɛ bi akɔ. But kakra a mehu wɔ akyire ne sɛ yɛnni abakɔsɛm ɛwɔ police station bi hɔ a yɛfrɛ no history book a nka ɛda hɔ. Nka woba na wohwɛ mu a wohu police station yi abakɔsɛm. Wɔma ɛboɔ a ɛyɛ sei, ɛyɛ sei. Wɔse yɛnyɛ bi wɔ ha. But ebi ni ha. Wei koraa administration, mebaa na mɛbɛ bi. A computer dada ne nneɛma nneɛma no, mpanimfoɔ bi wɔ, mmarima bi wɔ ɛwɔ no manafoɔ na aboa yɛn na wɔayɛ cupboard kakra ama yɛn de asi hɔ de yɛ adwuma. Ɛm sɛ yɛ lack nneɛma bebree nti na na meka honourable sɛ sɛ wɔde ato hɔ deɛ a wɔmfa nto hɔ because, Ɛwɔ sɛ yɛyɛ ma police station no ɛyɛ krabɛbɛ. Wokɔ baabi a sɛbsɛbe wowura commander ne dɛm a wohu sɛ waba office but yɛtumi hu sɛ yɛnduru saa. Ɛno nso firi hɔnom a yɛ car yi ɛyɛ adwuma nanso honourable ɔdi me adanseɛ ɛda bi ɛm sɛ regional minister ba ha ne convoy yɛdi anim yɛkɔ ara na afei yɛ car no yɛ anim kɛsɛ park park park no monkɔ nti ɛwɔ sɛ yɛ park na yɛyɛ twetwetwetwe wɔ kar no ho ansa na yɛdi wɔn akyi ansa na bepɛ mu di ne yɛkɔdi wɔn anim. Wotumi nsɛ yɛn fa sɛ sɛ President aba yɛn area ha ne yɛde no kɔ baabi a wɔnhwɛ bɛdu baabi no koraa no ɛbɛkɔ sɛ accident because convoy car deɛ ɛwɔ sɛ nya hoɔden a ɛbɛkɔ at least bɛyɛ sɛ 80 kilometers per hour wɔn nyinaa ɛkɔ nti wotumi nkɔ 60 na 50 abra wɔn kɔ 80 wɔbɛ block Ɔbɛ cause nuisance nti ɛwɔ sɛ yɛhwɛ hwɛ car no ɛnyɛ sisi a plate no si yɛde kɔ anadwo ba ne aparke no sɛ time ɛnyɛ ɛna nyame adaworo no honourable ɛne mpanyinfoɔ adaworo no ɔbɛ si barracks ama yɛ ɛno deɛ ɛm sɛ asɛm a ɔsɛ bɛka wɔn no honourable DC aka sɛ ehia sɛ mɛma no ɔbɛ bɔ ano ɔbɔ nsa no a na obi epi na obi hyɛ da ɔbɔ nnwom wɔ ne dan mu wada wofrɛ na ɔsɛ o mɛ mante o nti na maba no.

Na mɛgyina Ɔmpanyin Akufo-Addo n'anim, na magyina District Security Committee no wɔn anim. Na nananom, hunu ho sii dane ne ho de ma abane, sɛ abane mfa nsom mansini no mfoɔ. Na aba abɛduru baabi sɛ dane no a ho sii de maaeɛ no, yɛn bi atɔ kyema. Na baabi a atɔ kyima no, ana w'ankasa w'adehyeɛ yi de w'ayɛ mu a, ada ɔbɛtumi asɔ w'asene? Ne nananom ho asane ayɛ ne yie, ne ho asane adane yadeɛ de ama yɛn, ne yɛde asom ho adehyeɛ no. Ɛno nti megyina mampanyini Nana Ado Dankwa Akufo-Addo Ananim na magyina District Security Committee no ananim na maka sɛ barracks no a mode maa yɛn no, yɛsan nso adane de ama wo, Nana Kyeame, yɛde ɔma ho nananom, na ho nso ho de ama ho dehyeɛ no, na yɛwie a, Yɛbɛgye ho safoa, ho nnue safoa no a, wowie a no mode safoa no ama yɛn na yɛasan aba abɛtena mu na yɛde asom.